Helo, fy enw i yw Ffion Phillips, rwy'n 25 mlwydd oed, rwy ar y funud, rwy'n brif ferch yn Ysgol Gyfun y Preseli ac ym mlwyddyn tair ar ddeg yn astudio ar gyfer fy Lefel A. Rwy'n aelod o'r Urdd ac yn aelod o Fforwm Ieuenctid yr Urdd o fewn y Sir ac ym Fforwm Cenedlaethol yr Urdd yng Nghymru, sef Bwrdd Swyr Ifanc. Mae'r Urdd wedi bod yn fudiad hanfodol yn mywyd i ers ysgol gynradd, fel lot o bobl arall ar ar draws y sir a dros y wlad a dweud y gwir. Yym dwi 'di bod yn aelod ers ers fi'n cofio, fi'n cofio fod pan o'n i'n Ysgol Hermon, sydd bellach wedi cau, yym cael dim yn ddim yn gwybod beth oedd 'Steddfod a yn cael fy cael fy arwain mewn i draddodiad Cymreig trwy gyfrwng yr Urdd ar oedran ifanc iawn, ers ni wrth gwrs wedi darganfod ma' lot, lot fwy i'r mudiad hwn na jyst Steddfod, er bod yr Eisteddfod wedi bod yn rhan enfawr o'n mywyd i, ch'mod, wedi cael cyfleodd i fod wrth lwyfan yr Eisteddfod ar draws Gymru gyfan, yn unigol neu pe- mewn partïon. A ma' fe'n, ma' fe'n hyfryd ch'mo' bod mewn parti, ma' 'na rwbeth, ma' 'na deimlad agos- o agosatrwydd yn wedi creu ffrindie am oes ch'mod gyda pobl yym o bob cwr o'r wlad. Yym hefyd o'n i'n ran o'r adran, ma' hwnna 'di bod yn rwbeth anhygoel ch'mod dwi'n teimlo ma' aelwydydd yn yym ma' yn anffodus do's dim gymint o yym y bwyslais ar aelwydydd dyngu marc felly ma' hwnna'n rhywbeth drist yn ei hunan ond gobeithio gyda'r fforymau ieuenctid gallwn ni fagu mwy o yym aelodaeth o fewn yym bobl ifanc yn oedi o fewn yr yy sir. Yym gyda'r Urdd wedyn ges i un o brofiade gore mywyd i sef yym gwneud y sioe Les Miserables llyne yng Nghanolfan y Mileniwm yym unrhyw un a wnaeth y sioe 'na yym dros gant o bobl a nathon nhw gyd ddweud o'dd e'n brofiad anhygoel, ges i gwrdd gan o'n i ar lwyfan y West End gathon ni gwrdd â phobl fel Cameron Mackintosh, Carrie Hope Fletcher, a gallwn ni gwrdd â'r pobl ysgrifennodd y sioe, felly, ch'mod, fydda i am byth mewn dyled i'r mudiad am y profiad anhygoel 'na, achos, ch'mod, penwythnos diwetha' o'n i gyda un o'r ffrindie o Gaerdydd, nes i dim ond cwrdd trw' wneud y sioe, a nawr ni'n ffrindie gore, ni'n gwel' ein gilydd yn fisol, os nad mwy. Yy yn dru y mudiad leni fyd dw i'n mynd i Batagonia a gobeithio d- dw i wir yn edrych mlan ar gyfer hwnna achos ma' unrhyw un sy'n nabod fi'n gwybod faint mor angerddol dw i'n teimlo tuag at yr iaith a bydd gweld y ffordd ma'n diwylliant ni yn wahanol allan yn y Wladfa bydd e'n brofiad anhygoel a o'n i'n nes fi 'di cwrdd â bob un sy'n mynd 'da ni a dw i'n edrych mlan yn arw at y profiad. O fewn y sir, wedyn, yym, mae'r fforwm wedi bod yn rhan hanfodol i fi yn bersonol o'r Urdd. Mae fe'n ran, mae fe'n ffordd i ni, bobl ifanc, i rannu ein barn ni ar blatfform n- sirol a chenedlaethol. Mae... 'yn ni'n 'yn ni'n wneud pob math o bethe,

iechyd meddwl o fewn y sir. Felly, i ni, ni'n lico meddwl bod ni'n rhoi nôl ein cymunedau ni, achos mae yna bobl sydd yn llai ffodus na ni, ac mae'r Urdd yn blatfform grêt i wneud na, achos mae digon o bobl yn fodlon cefnogi, ac mae, mae, mae fe'n, Mae fe'n brilliant bod dau gefnogaeth anhygoel gyda um, Eirfil a Dyfed yn gweithio'n agos iawn gyda ni i sicrhau ein bod ni yn cyflawni bethau da yn ein cymunedau. O fewn yr ysgol fi Lys Genad yr Urdd ac felly um, unrhyw bryd mae um, unrhyw dripiau yn dod lan a unrhyw beth mae'r Urdd yn hysbysebu, mae'n ei siŵr bod pawb yn yr ysgol yn gwybod amdano fe, mae'n siŵr bod nhw gyd yn Fedrwch gwahanau erbyn nawr, roedd gymaint o bethau fi'n gweud yn gwasanaeth, gymaint o bethau fi'n gweud, rhoi posteri fi'n rhoi lan, ond um, mae rhaid i ni gael gwybod y pethau ffantastig mae'r mudiad yn ei wneud. Fi'n siŵr gallwn ni gyd sydd wedi cael yn enwebu hyn o gytuno fod yr Urdd yn fudiad amhrisiadwy Mae fe'n rhan annatod o'n cymunedau ni, ein hysgolion ni, o fewn y wlad, a hebddo bydde'r iaith Gymraeg ar chwâl. Felly, jyst, fi eisiau jyst gweud diolch yn syml i'r Urdd am bopeth mae 'di wneud i fi, a fi'n siŵr milodd o ddisgyblion allan 'na. D- fi'n... sa i'n gwybod pam fi 'di cael ei enwebu, achos mae bob un arall 'di enw ar un faint â fi o'r mudiad hwn, a unrhyw un sydd ddim yn aelod, fi'n meddwl bod e'n well i chi fynd ar y we nawr i yy